Llyfr ffeithiol sydd gen i fan hyn, a teitl y llyfr ffeithiol yma yw Cestyll. Fri ar y bryn. Mae adfeilion castell Carreg Enfawr ar y bryn. Roedd y castell hwn yn llawn o bobl ganoedd o flynyddoedd yn ôl. Roedd rhai cestyll ar glogwyni i gael golygfa dda dros y môr. Cartref enfawr. Roedd cestyll yn cael eu codi i bobl gyfoethog, fer arglwyddi ac arglwyddesau, neu dywysogion a thywysogesau. Roedd gweision yn gweithio ac yn byw yn nhir y castell. Roedd milwyr yn gwarchod porth y castell. Gorthwr yw'r enw ar brif dŵr y castell. Roedd wal drwchus yn cadw golynion allan. Roedd gan Llywelyn Fawr sawl castell. Os oedd yn blino ar un, roedd yn symud i un arall. Mathau o gestyll. Roedd rhai cestyll o bren. Roedd y gorthwr yn cael ei godi ar ben tomen fawr. Gorthwr. Roedd cestyll eraill o garreg. Roedd pob tŵr a wal yn gryf ac yn drwchus. Cymherodd hi 50 mlynedd i godi Castell Caernarfon. Roedd dŵr o gwmpas rhei cestyll, ffos yw'r enw ar hwn, Roedd y ffos yn helpu i gadw'r gelyn draw. Roedd pobl yn croesi'r ffos ar lwyfan pren o'r enw Pont Godi. Roedd y bont godi'n cael ei chau os oedd y gelyn yn agos. Y gorthwr. Roedd llawer o ystafelloedd yn y gorthwr. Y tywysog a'i deulu oedd yn byw yn yr ystafelloedd gorau. Dyma ni ystafell wely. Capel. Neuadd fawr. Storfa. Gwarchod le. Twll yn y llawr oedd toilet y castell. O dan y twll roedd llithren yn mynd i bydewr tu allan. Roedd cestyll yn llawn llygod mawr. Oes rhai yn y gorthwr yma? Bywyd mewn castell. Roedd perchennog y castell yn byw mewn ystafelloedd cyfforddus gyda dodref moethus. Roedd llenni o gwmpas gwely'r perchennog i gadw'r gwres i mewn. Roedd rhaid i'r gweision gysgu ar y llawr oer caled. Roedd pobl yn codi'n gynnar yn y castell. Weithiau roedd cloch yn canu gyda'r wawr i ddeffro pawb. Roedd cestyll carreg yn gallu bod yn llaith ac yn oer. Roedd tanau enfawr yn helpu i gadw'r ystafelloedd yn gynnes. Twba mawr pren oedd y bath. Roedd gweision yn twymo'r dŵr dros y tân. Roedd cestyll yn swnllyd. Roedd gweision yn gweithio, plant yn chwarae a chŵn yn cyfarth. Hwyl a sbri. Doedd dim teledu ar adeg y cestyll. Roedd rhaid i bobl wneud pethau eraill. Byddai acrobatiaid yn perfformio sioe mewn cestyll. Roedd jyglwyr yn jyglo peli neu gyllyll. Roedd cerddorion a beirdd yn galw heibio. Byddai ffŵl mewn llawer o gestyll. Ei waith oedd dweud jôcs a gwneud i bawb chwerthin. Cafodd y darlun hwn ei beintio tua 700 mlynedd yn ôl. Mae'n dangos cerddorion yn canu caneuon i frenin. Hela. Roedd y tywysogion a'r arglwyddi'n hoffi hela. Roedd adar o'r enw Hebogiaid yn cael eu hyfforddi i hela. Roedd yr hebog yn hoffi cael ei gario a'i fwydo. Roedd rhaff wrtho ac roedd yn hedfan i nôl darnau o fwyd. Wedyn, roedd yr hebog yn gallu hedfan yn rhydd. Roedd yn lladd adar bach ac yn dod nôl at ei berchennog. Roedd mwgwd yn helpu i gadw'r hebog yn dawel wrth iddo gael ei hyfforddi. Roedd hebogiaid yn ffasiynol iawn. Roedd pobl yn mynd â nhw i bob man. Yn y gegin. Adeilad yn hir y castell oedd y gegin. Roedd pob pryd yn cael ei baratoi yno. Roedd cig yn cael ei rostio dros y tân ar ffon o'r enw Bear. Efallai bod rhan o gegin castell yn edrych fel hyn. I bob bobi bara, roedd pobyddion yn cynnau tân mewn ffwrn. Roedden nhw'n cymysgu toes ac yn gwneud torthau o fara. Roedd y torthau'n mynd i'r ffwrn ar ôl i'r tân ddiffodd. Roedd y ffwrn yn dal yn boeth a'r bara'n coginio'n gyflym. Doedd dim oergell mewn cestyll, felly roedd y bwyd yn troi'n gyflym. Byddai cogyddion yn rhoi sbeisys ar y bwyd i guddio'r blas cas. Gwledda gwych! Roedd prydau mawr o'r enw gwleddoedd yn digwydd yn y neuadd fawr, yn y castell. Roedd gwesteion pwysig yn eistedd wrth fwrdd uchel. Roedd pawb arall yn eistedd ar fynciau hir. Roedd pobl yn defnyddio'u bysedd a'u dwylo i fwyta adeg y cestyll. Cig a physgod oedd y prif fwydydd. Plu a ffrwythau fyddai'n addurno'r bwyd. Roedd y gwesteion yn hoffi gweld modelau gwych wedi eu creu o siwgr a phapur. Marchogion. Milwyr cyfoethog pwysig oedd marchogion. Roedden nhw'n helpu i amddiffyn cestyll rhag y gelyn. Roedd gan bob marchog siapiau neu luniau ar ei darian. Roedd pob tarian yn wahanol. Yn gyntaf, gwisgai marchog fest drwchus. Dros hon gwisgai grys o fetel. Roedd platiau metel dros ei freichiau, ei goesau, a'i frest. Yna, gwisgai dop hir a menig mawr. Gwisgai helmet fetel drom ar ei ben, a cariai darian bren i'w amddiffyn ei hun. Ymladd twrnament. Mewn twrnament roedd dau farchog yn esgus ymladd. Roedd polyn hir o'r enw gwaywffon gan bob marchog. Roedd gan bob marchog geffyl cryf o'r enw march rhyfel. Roedd gwobr i'r enillydd. Weithiau roedd yn ennill ceffyl ac arfau'r marchog oedd wedi colli. Byddai'r ddau farchog yn rhuthro tuag at ei gilydd ar drac cul. Byddai pob marchog yn ceisio gwthio'r llall oddi ar ei geffyl ag o'i yw ffon. Yr enillydd oedd y marchog oedd yn gallu aros ar ei geffyl. Ymosod! Weithiau, roedd ymosodiad ar gastell. Yn aml, roedd gelynion yn defnyddio peiriant o'r enw catapult. Byddai milwyr yn tynnu lifr mawr yn ôl. Bydden nhw'n rhoi creigiau mawr ynddo. Yna, byddai'r lifr yn tasgu i fyny. Byddai'r creigiau'n taro waliau'r castell. Byddai gelynion yn taflu anifeiliaid marw i mewn i gestyll i'r bobl ddal haint. Mae'r hen lun hwn yn dangos brwydr fawr o flaen castell wrth i'r gelynion geisio ei goncro. Ymladd nôl. Roedd milwyr yn ceisio cadw'r castell yn ddiogel rhag gylynion. Roedden nhw'n gollwng creigiau neu ddŵr berwedig ar ben y gylynion oedd yn dod yn agos. Roedd rhai gylynion yn gwisgo i fyny i sleifio i mewn i'r castell. Roedd bwa a saeth finio gan bob milwr. Roedden nhw'n saethu drwy a gennau cil yn y wal. Mae sawl agen saethu yn y wal castell hwn. Roedd milwyr yn saethu o'r to hefyd. Adfeilion cestyll. Mae'r rhan fwyaf o gestyll yn wag nawr. Mae nhw wedi cwmpo dros y blynyddoedd. Efallai mai dyma sut roedd Castell Raglan yn edrych 400 mlynedd yn ôl. Dyma sut mae'r castell yn edrych nawr. Cafodd rhai cestyll eu dinistrio wrth i'r gelyn ymosod. Cafodd y tŵr hwn ei chwythu fyny, ond mae rhan ohono yno o hyd. Mae rhei pobl yn byw mewn cestyll wedi eu hailgodi. Geirfa cestyll. Dyma rhai o'r geiriau yn y llyfr hwn sy'n newydd i ti efallai. Mae'r dudalen hon yn rhoi ystyr y geiriau i ti. Gorthwr. Prif dŵr castell. Fel arfer roedd wal o'i gwmpas. Pont godi. Pont oedd yn cael ei chau i gadw golynion allan o'r castell. Hebog. Math o aderyn mawr. Mae rhai pobl yn hyfforddi hebogiaid i hela adar llai. Gwledd. Pridd o fwyd enfawr i lawer o bobl, gyda digon i'w fwyta ac i'w yfed. Tarian. Darn caled o bren. Roedd marchog yn cario tarian i'w amddiffyn ei hunan. Tornament. Gêm lle roedd dau farchog yn ceisio bwrw ei gilydd oriar eu ceffylau. Catapult. Peiriant oedd yn gallu taflu creigiau a phethau eraill drwy'r awyr.